नमस्कार जय मिथिला जय मैथिली हम चुनू कुमार झा अहाँके स्वागत करै छी अजमेरा फैशन में अजमेरा फैशन जे कि सूरत के सबसे बड़का कंपनी छै एकेटा छत के नीचा में अहाँके सब चीज भेट जाइ छै जेना कि साड़ी सूट लहंगा सबटा चीज एकेटा छत के नीचा में भेट जायत आइ जे हम अहाँ सबके लऽ के आयल छी ने जे मिनी सिल्क साड़ी होइ छै जकर रेंज होइ छै मात्र दू सए से स्टार्ट भऽ कऽ आओर सात सए से स्टार्ट खत्म होइ छै आओर दोसर होइ छै जे एकटा सात सए से लऽ कऽ आओर चारि हजार पर खत्म होइ छै जे दू सए से लऽ कऽ आओर जे आठ सए तक छै ने तकर हम रेंज अहाँके देखबै छी आओर चीज देखबै छी आब अहाँ देख सकै छियै ई भऽ गेल अहाँके सिल्क टाइप में साड़ी भऽ गेलै एहिमे छओ पीस के सेट रहै छै छओ टा कलर रहतै आओर छओ टा डिजाइन रहतै अलग अलग कलर रहतै अलग अलग डिजाइन रहतै देख सकै छी अहाँ सब जे अहाँके जे भी लेबै से बंच टू बंच में लेबै सिंगल पीस में तऽ डील नहि होइ छै आब ई भऽ गेल तकर बाद छै एहिमे छै हैवी ब्लाउज सेहो रहतै देख सकै छी अहाँ बनारसी टाइपमे रहतै हैवी ब्लाउज रहतै देखियौ देख सकै छी तऽ एहि टाइपमे जँ अहाँ सभके लेबऽके हुए ने तऽ कतहु जायके जरूरत नहि छै अजमेरा फैशन आउ आओर माल लऽ कऽ जा सकै छियै आओर एहिमे अबै छै अहाँके ऑर्गेंजा अबै छै जिम्मीचू अबै छै सिल्क अबै छै बनारसी सिल्क अबै छै ताहिके बाद सभटा चीज अबै छै पेपर सिल्क अबै छै तऽ देख सकै छी हम ई- आब अहाँके ऑर्गेंजा साड़ी खोललहुँ हेँ एहिमे पूरा सोरस्की डायमंड लागल छै देख सकै छी अहाँ सब सुरस्की डायमंड लागल छै सबटा में छः पीस रहे छै आठ आठ पीस रहे छै या चार पीस के सेट रहते बिना सेट के कोई आइटम नहीं भेटते ई भऽ गेल अहाँके देखियो छै ने तऽ आबऽ के छै अहाँके अजमेरा फैशन आओ और माल लऽ के जाओ जब नहीं आबि सकै छी तऽ अहाँ सब वीडियो कॉल पर सेहो सुविधा छै ऑनलाइन पी डी एफ मंगा सकैत छी पी डी एफो मंगा कऽ सेलेक्ट कऽ कऽ अहाँ हँ इहो बात कहै छी पी डी एफ मे जे भी आइटम देखै छियै भऽ सकैया ओ खतम भऽ जाइ छै तऽ अहाँ सब कौ- जे भी सेल्समैन के या मतलब जिनका भेजै छियै ने हुनका कहि देबै जे नया मे जे आयल ने अहाँ वीडियो कॉल पर हमरा देखा दिअ और माल परचेज करा दिअ पी डी एफ हम हुनका भेजै छियै हुनका लेल छै जे मतलब चारि दिन के बाद ऑर्डर नहि देथिन जे तुरंत ऑर्डर देथिन ने तिनके लग माल पहुँच मतलब होइ छै जे पीडीएफ में खत्म हो जाए हमरा एठाम किया तऽ कस्टमर के भीड़ रहे छै तो भ सके छै ओ प्रोडक्ट खत्म हो जाए छै तब अहाँ ओहि प्रोडक्ट के लऽ कऽ बजबै जे ओ प्रोडक्ट हमरा चाही तऽ भ सके छै खत्म हो जाए छै ताहि दुआरे अहाँ सब वीडियो कॉल के सुविधा छै वीडियो कॉल पर अहाँ माल परचेज कऽ लिअ माल कम से कम पच्चीस से तीस हजार के हेबाक चाही तहने एकटा पार्सल बने छै देखियो किया किया एकटा पार्सल बनबऽ में कम से कम पचास किलो के पार्सल बनते तहने अहाँके नीक रहत जे आठ सए रुपैआ लगबो करत तऽ अहाँ लग नीकसँ पहुँचत माल आ छोट पा- पार्सल रहै छै ने तऽ हरायके डर रहै छै ताहि दुआरे कम से कम तीस हजार के माल लिअ हँ नया बिजनेस करै छी नया दुकानदार बनि रहल छी तऽ कम से कम लाख दू लाख के माल नहि परचेज करब तऽ नहि हैत ओ पच्चीस से तीस हजार किनका लेल छै जे एकटा घर में बैस कऽ बिजनेस मतलब घर में बैस कऽ माल आ दाइ हमर बेचै छथिन हुनका लेल छै ने कि अहाँके लेल अहाँ एकटा दोकान दस बाय दस दसके दोकान करबै तऽ कमसँ कम लाख रुपैआ दू लाखके माल चाही ओहिमे रेंज बनबऽ पड़ै छै रेंज रहतै साड़ीमे तहने टा अहाँके बिकायत तऽ एहि सब एहि सब टाइपमे जब भेटत तऽ आबऽके अहाँ सबके कतऽ आबऽके छै आबऽके छै सूरत स्टेशन मुजफ्फरपुरसँ गाड़ी पकड़ू सूरत आउ सूरत आबि कऽ अहाँ उधना स्टेशन पर या सूरत स्टेशन पर काज चल रहा है दुआरे अखन उधना स्टेशन पर ज्यादा अक्तर गाड़ी रुके छै ओत आबि कऽ अहाँ फोन कऽ दियौ पिकअप एंड ड्रॉप के सुविधा सेहो छै हमरा लग आबि कऽ फोन कऽ दियौ अहाँके आबि जायत लेबऽ लए गाड़ी आबि जायत ताहि बाद अहाँके एतऽ छोड़ि देत ताहि बाद अहाँके अपना जे भाषामे अहाँ बजै छी मैथिली बजै छी हिन्दी बजै छी भोजपुरी बजै म- मगही बजै छी कोनो भी भाषा बजै छी अहाँ तऽ ओहि भाषाके अहाँके आदमी देल जायत ताहिके बाद अहाँके पूरा पूरा खरीदारी करायल जायत खरीदारी कराके बाद जाबे तक अहाँ लग माल नहीं पहुंचे तब तक अहाँ के माल नहीं छै अजमेरा के माल छै बात हम सब वीडियो में कहे छी तो वीडियो में कहे छी जे अहाँ के माल नहीं है जाबे तक अहाँ लग माल नहीं पहुंचे तब तक अजमेरा के माल छै टेंशन नहीं लेब तो माल लऽ जाओ और माल लेला के बाद अब केना के बेचऽ के छै रेंज बनवा के छै रेंज बना के लऽ जाओ रेंज अहूँ कम दाम में रखियो अखन जे कम दाम में रखबे तो ज्यादा कस्टमर बनता और हुनका प्रॉफिट भेटते तो अहीं लग होता दोसर ठुआ नहीं होता तो निक लगा वीडियो तो लाइक कर देवे शेयर कर देवे कमेंट कर देवे और चैनल के सब्सक्राइब कर ले जे नया नया वीडियो आनल तुरंत पहुंचत जय मिथिला जय मैथिली